Blwyddyn Newydd Dda! Wel, fe wneudwn i'n syth i fewn i ddewision mis Ionawr de, gyda'r ffilm dywyll apocalyptaidd sy'n agor ar yr wythfed, The Road. Nawr, mae hon yn seiliedig ar nofel gan Cormac McCarthy, y boi nath ysgrifennu No Country for Old Men, ac mae'n serennu Viggo Mortensen. Yn y dyfodol, mae 'na ryw fath o apocalypse wedi taro'r ddaear, a mae'n eia dros y lle i gyd. Ar ben hynny, mae 'da chi ganibaliaid a a hoodlums yn rhodio'r ffyrdd yn sia lladd pobl. Yng nghanol hyn i gyd, mae 'da chi dad a mab sydd wedi penderfynu bod rhaid nhw gerdded o ogledd i dde America i wylio am dywydd cynnesach, ond wrth gwrs, mae rhaid nhw osgoi'r dihirodyn sydd ar y ffyrdd. Credwch neu beidio, 'sdim lot o gags i weld yn hon, ond mae yn diferu o swmp a sylwedd. Oedd i fod cael ei ryddhau mis Hydref dwetha, ond ar ôl adolygiadau arbennig o ffafriol, wedi cael ei symud i ddechrau eleni er mwyn rhoi fwy o gyfle iddi gael enwebiad am Oscar a falle hyd yn oed ennill tlws bach. Mae'n edrych yn anial, ond yn brydferth, mae Mortenson yn rhyfeddol a mae 'na gynildeb yn perthyn i'r sgript, hesp. Wel wnes i ddim lot o gags, ddim yn rhwydd i wylio, ond werth wneud yr ymdrech. Yn agor ar yr wythfed, The Road. Ar yr ail ar hugen, mae 'da ni The Boys Are Back, yn seiliedig ar stori wir a wedi'i chyfarwyddo gan Scott Hicks, y boi nath gyfarwyddo Shine. Clive Owen sy'n chwarae'r gohebydd chwaraeon sydd yn byw yn Awstralia ac yn colli wraig lawer ifanc o afiechyd, ac mae e'n cael ei adael ar ôl i jyglo'i jobyn gyda mab bach chwech mlwydd oed sy'n jyst ffili deall pam mae ei fam wedi marw. Ar ben hynny, mae 'da fe fab yn ei arddegau o briodas gynt sydd hefyd yn dod allan i Awstralia a mae'r tri o nhw'n trial cyd-fyw 'da'i gilydd. Nawr, dyma'r math o ffilm gath y term 'bitter sweet' i greu ar ei chyfer. Mae'n chwarae tipyn ar yr emosiynau ond dyw e ddim yn gawslyd byth. Mae'r plant yn wych heb fod yn 'annoying' a mae'n neis i weld Clive Owen yn chwarae rhan bach fwy ysgafn a thyner. Mae tirwedd Awstralia'n gweithio'n dda fan hyn hefyd, ac er bod chi'n weddol saff o wybod shwt mae'r ffilm yn mynd i fennu, fel maen nhw'n gweud, y siwrne sy'n bwysig, nid y cyrraedd. A mae hwnna'n bendant yn wir os chi erioed wedi bod ar trên i griw. 'Na ni de, yn agor ar ail yr hugen, The Boys Are Back. Ac i gloi ar y nawfed yr hugen, ffilm newydd Peter Lord of the Rings Jackson, The Lovely Bones. Mae hon yn seiliedig ar nofel hynod lwyddiannus Alice Sebold. Mae'r stori'n dechreu ym 1976 pan mae yna ferch ifanc yn cael ei lladd, a wedyn o'i llecyn hi yn y nefoedd mae'n edrych lawr ar ei theulu ar un ochr a'r dyn nath i lladd hi ar yr ochr arall. Felly mae'n gymysgedd o o drial cysuro'r teulu a trial dial ar y llofrudd. Wel, ar ôl neud ffilmiau anferth fel Lord of the Rings a King Kong, mae'n neis i weld Peter Jackson nôl neu rywbeth fwy personol fel nath e gyda'r ffilm Heavenly Creatures. Unwaith eto, mae'n ffilm sy'n edrych yn odidog, mae'r actio'n arbennig o dda, a mae'n neis i weld Jackson yn cymryd stori sy mor od a llwyddo i gadw i mewn i realiti. Eto, mae hon wedi cael ei enwebu am Oscars, a syna ni daten os na geith hi rywbeth, falle ffilm orau hyd yn od. A be sy'n neis wrth gwrs, dim un Hobbit yn agos ar y lle. Na ni de, yn agor ar y nawfed ar hugain, The Lovely Bones.